बाड़ीमे कोबी लेला एलियै आ कोबियो सब देखै छियै ठीके ठीक छै भनसो करबै सब चीज कर हमिए कथी करू नहि करू एकटा लठलाई जे छै खाली घूमैत रहतै घूमैत रहतै ओने से ओने करतै ओने से ओने करतै जखन टाइम भए तऽ टिकटक के तऽ टिकटक बनाबै ला एकदम से पूरे लिपस्टिक लगा के सब चीज करि के सोलहो श्रृंगार कहै छै हमरा हीरोनी कोई नहि छै एकटा हमर लेला जे छै

कथी करिए जिंदगी से तंग आबि चुकल छियै कुछो समझ में नहीं आवे छै कथी करू नहीं करू जेबै तऽ महारानी टांग में टांग रख बैठल रहते आ टिकटक बनेते टिकटक जाइ छियै देबै आइ कोबी तरकारी खाय लए धिपले धिपले सटले रहि जेतै जानै छियै दुश्मन छै दुश्मनो तऽ दुश्मन बड़का दुश्मन से नहि हम कनि भोजा कनि कान में कनि अथी हाथ बढ़ा जाइ से नहीं करते केना करते स्टाइल छै ना पूरे कहै छै हमरा हीरो कोई नहीं छै हमर ससुरके तऽ बाते छोड़ि दियौ ओ हमर ससुर जे छै मोसदारीवला ओ अपने टीढ़ी पीसीमे खाली कहतै कनिया कथी बना लिए तू ने खाय ला तऽ देबै ओकरो धिपले देबै खाय ला सटले रहि जेतै एहिमे तऽ तोड़ि लेलियै लेकिन पत्ते छै कोबियो देखै छियै कतऽ कतऽ एतऽ कोबी रहै ई कोबी हमरा ओते तुरतै नहि आ उन्नने तऽ एतै नहि दौड़ि कऽ

हे तेरे गिरबो करबे कोन साया साड़ी ब्लाउज पिन्ह लेने छै तऽ खाली फंसबे टा करैत रहै छै नुआ लए लै छियै माथा पर तऽ कहै तऽ देखतै ससुर तऽ कहतै कि बाप रे माथा पर नुआ नहि लेने छै कोन पुतोह छियै जाइ छियै आइ कोबिएके तरकारी बनाबे भुजिया तुजिया करि लेबै कुछो कुछो हमर मन के गांव में ई शोर भ गेलै अहाँ एलियै टिकटॉक में बिजोर भ गेलियै

अहाँ जे एतऽ परवर जे बोलै छियै बोलै से नीक ना था ना जी कनी कर लेतिए ना तरकारी चल बना लेतिए कनी खेबो करती बात सुनू ना हां अपन काठमांडू में रहे वाला आदमी छी हां गांव देहात में काम करबे तो सुबह नहीं दे छी नहीं दे छे हम सुनो ना हाँ। एते नी चिकन से जब बोले छिए ना एते चिकन से कनी घरो काम कर लेबे तो बहुते नीक रहतिए भाभी सुनो ना अहाँ के मतलब बाप अहाँ के नहीं पढ़े ना त अहाँ नहीं बुझे छी हमरा देखो भाभी हम मॉडल भका आदमी साहब अते पढ़ लिख कर इस गांव देहात में काम करते सोवाने दह रहल छै भाभी तऽ सुनू ने अहूँ के जे एते ऐठे जे छियै ने हाँ। एते केटीएम के काठमांडू के पढ़ाई लगा जे उछले जे छियै इहो शोभा नहि दे अहाँ के केतनो पढ़ि लिख लेबै ने तब घर के काम करैये पड़े छै एते बात दिमाग में ध्यान लू, हम बुझलियै? नहीं हम हम नहीं आहाँ के मतलब बाप आहाँ के नहीं पढ़ना तऽ लिखना नहि है पढ़ने जेतै जी, तब लेल घर के काम सिखाने छै कि ससुर जाके दूटा बातो नहि सुनते हमर उ बेटी हमर हम अभी बिहार करबे ने वो हमरो ए, प्रॉब्लम छै बुझले तऽ भाभी अहाँके प्रॉब्लम नहि हमरो प्रॉब्लम छै अहाँ हमर ननद हमर भेलियै बात सुनू ने बुझलियै भाभी अहाँ के मतलब आब अहाँ के Problem, नहीं problem पड़े ने है बुझलिए तो अहाँ के एहन देहात में बियाह कर देला हमर मतलब अपना पड़े ने है ना ए तो शेर के यहाँ घर में पर- बियाह यहाँ पर- करबे ए, से बुझलिए? देखो ना, शेर के और घर में काठमांडू करबे। में ऐसे भी नहीं भाभी बड़का बड़का होटल में खाना खाई ए, छै बुझलिए बाप लो तेल से बेसी बकबक नहीं करू जाके भंसा करू हम तऽ खाना बनेबे करबै बुझलियै आ

जाओ ना भाभी पहले भैंसा करो ना भैया के फोन करके कहीं कथी सुनबे जाओ सुनाओ ई त ना हम त सुनाबे कर दे जाओ वहाँ ना। टेंशन नहीं लू जाओ, बुझलियै जाओ। जेबे करे छी जाइ छी बनाओ जाओ बनाओ के जाओ यार अत्ते गांव में काठमांडू में पढ़ला आदमी के यार एनो को कहीं काम करे ला कहीं शोभा नहीं दिया रहले क्या जाय छी आप दोस्त आर के फोन करबे आप टिकटॉक वीडियो बनेबे की करिए जिंदगी एने कोई बात नहीं ए, खाना जल्दी बनाओ आबे छै घूम फिर कर कुछो मतलब कहै छै भाभी तऽ नहि सुन सुनतै नहि समझतै खाली अपने टिरी पीसीमे रहै छै कथी करू नहि करू इएह खाली टिकटके वीडियो बनबैमे रहै छै आ एकरा सबक तऽ एकरा सिखेबे पड़तै ई नहि कि नहि सिखा कऽ नहि हेतै एकरा सबक तऽ सिखाबे पड़बै एनेके न नहि छै तऽ नहि जकरा नहि रहतै बेसी अथी बढ़ लगै छै टपर टपर खाली करैत रहै छै गरम गरम भात भंसा नहीं कर लिए भाभी दू न खेबे तुरंते करे लगते पानिओ नहि निकलै छै लाइनो लाइनो कटि गेल छै ई पानिओ टंकियोमे सटि गेल छै नहि देखते कतऽ की भेल छै नहि देखते खाली टिकटॉक वीडियो बना दे खाली वीडियो आ टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक आ वीडियो आ खाली छोड़ा आर से गप करते मात्र सबक तऽ सिखाबे पड़तै ओनाहि तऽ थोड़ी ने पढ़बै कहबै आइ हम अपन जेकरा छै विदेशमे रहल छै ओकरो कनि कहै पड़तै फोन करिके नहि कहै छियै तऽ कनि बेसी अपने रहै छै हमरो कहबै फोन करिके भनसा आर उकड़ि लै छै तकर बाद कहबै गेल हेतै टंडेली मारे ला कहि देलकै भाभी भनसा करिके राखू आबै छी आउ जायब खाय ला

हमरा कथी छै अपने खेते हम्म, आ पूछते जे औरत का मौत कहबै कि खेलिए नहि रातिमे से कहबै ओकर तऽ कुछो बचते तऽ एबरी हमहूँ देखाइए देबै कि ननेद आ भोजाइमे की होइ छै से बर्तनो भरा नहि एक रति मोसि सकै छै नहि कहै छै भोला भाभी कनि करि दै छी केना कहतै देहे घटि जेतै देह जे छै सोना सनक आ पातर छै तऽ देह तऽ कते बार घटि जेतै कहले जे घटले छै कते घटतै आओर घटि जेतै बेसी ऐठैत रहै छै बर्तन भरा सब मोजला कैत रहै छै दिमाग खराब भए गेल भात तऽ भइए गेल छै आब तरकारी तऽ तरकारियो काटि लै छियै बना लै छियै धुइयाँसँ आँखि दुखा दुखा गेलै फेर बुताबै बारै छियै फेर बुता जाइ छै बारै छियै फेर बुता जाइ छै धुइयाँसँ आँखि खराब भए गेल छै कहै छियै कि आँखि खराब भए गेल छै तऽ ककरो तऽ पैसा नहि निकलतै गोजीमे से कि हँ कनि लए जाइ छै कनि देखा देबै डॉक्टरके से नहि करतै खाली दिमाग खराब भए जाइ छै घरमे कथी करबै

बर में चल गेली बर में भाई तरी के तो वो लटलाई हेते बकर बकर बजे लगते बकर बकर बजे लगते जल्दी भात बन जो ना कने छे भात पैक गेल छे आई भात अभी तक भेल नहीं छे बन जो बन जो आराम से केनो से एते बुढ़बो एते तो बुढ़बो बसते कहते कनी आ कनी अथी बना लिए से कहे लगते एते कहूँ धुआं भेले रहे तेरी के आँखो खराब भए जेतै एनामे ऑलरेडी तऽ भेले जे कते हेतै कला तो धने गेलै मोटका जरना ढुका दै छियै पड़ैत रहतै जलैत रहतै कहावत में कहै छै ने कथी के एकटा जे मतलब पढ़े लिखे वाला एकटा मतलब अथी एल छै एलै बूढ़ा खोकैत खोकैत एलै मरघट वाली से मरघट वाली हाँ बाबूजी कहते ने कथी कथी पकला है भात बनि गेलै बाबूजी बुझलियै खून तक आब नहीं आ, डारो अब खून तक नहीं पकल है खून तक भात नहीं पकल जे कैला भूख नहीं लगल है तऽ बाबूजी बुझलियै भूख लगल छै बुझलियै बुझलियै भूख लगल छै तऽ आब देखै जाइ छी जरनो या भीजल आ ऊ बीड़ी बतियाल है बेटी ऊ के तऽ बीड़ी देखबो पीटी कथी कहू बाबूजी बोलबो ने करी बेटी छी अहाँके ऊ हमर तऽ दुश्मन छी ऊ जा हमर बेटी के एना कहे वाले फेरो कथी एना फेरो अहूँ तऽ कुछो देखै छियै ने बाबूजी देखै छियै बढ़ चढ़ि के बजत रहिया से ने देखै छियै अथी भेले कैला तोरा दूजना में नहीं पटे नहीं पटैया। काबत में कैसे नहीं ये गिए कथी कथी कहै छै ये बी ए में अथी मैट्रिक फेल और ऊ ह- ऊ फकरा नहीं छै ये कि मैट्रिक फेल नहीं तऽ हमरा नहि छै बाबूजी अही कहि दियौ ने तऽ कथी कहै छै आ ए गधा बिए बे हम यहाँ आए करा सबसे बी ए बढ़िया मैट्रिक। मैट्रिक फेल तऽ ओइसे कहलकै कथी भेलै कथी ओइसे नीक आगे बेटा ने पैसा पठात ने उ बीड़ी बती आ के बेटी पत लटलाई पता छुट्टी पड़बो न करते कथी भेलै से भेलै कथी भेले कहीं ना बाबूजी पढ़े तो जे खाली टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक हम कुछ टिकटक बुझे नहीं छिए टिकटक कनी चला लेलकै तऽ कोनो बिगैड़ गेलै हैं बाबूजी अही कहू तो उ जे अखने टिकटॉक वीडियो बनाई जे छे हाँ। हैं उ काल बनू जे घर दे- देखिया हेते ओकरा हैं तो कत बियाह नहीं करता है

देखै छियै हमर ललहा बेटा छलै वएह तोरा सुधार के रखने छल हमरा तू कपार खा ले हां त अहू कपार खा ले अहाँ के बेटियो हमरा कपार खा ले बुझलियै टाइम कते भ गेलै 12 भ गेलै अखन तक खाना नै पकल छै ककरा घर में खाना नै पकल हेतै ककरा घर में के नै खेने त कथि करी बाबूजी से करे मोर जिया करे करे मोर जिया

बेटा तो बने या आ बेटी के ले ला त टिकटॉक वीडियो बना ले जाओ तू तू हमरा खा जेब कुन अथी में तोर हम बियाह करा देले बेटा त संगे कथी ला करा लिए त बहुत सुनबै, राम मिल नहीं हमरा खा सुनबै, नहीं सुनबै ई ई सब एने ससुर एने नने नहीं सुनबै। ले जाय छै कनी अकड़ दे छिए पुतो कनिया का कनी जो कनी हेल्प कर दे से ने कहते ने कहते जिंदगी में ने कहते केना कहते हमरा अपने आँखि खराब भए गेल छै जाय पड़तै डॉक्टर हमरा कहबे कनि फोन करि कऽ एना एना बात छै दुनियासँ आँखि खराब भए गेलै अपने गैस कतऽ कीन ले हम्म, आब तो टिकटॉक वीडियो बन गेलेगा बना लेलेगा भौजी बुझा हेतै बुझा लगे कि बुझा हेतै खाना बने ने कहि कऽ तऽ आयल छै कि भाभी भूख लगल है घूमऽ जेबै यार साथी यार संगे तऽ खाना बना के दे राखने आइ खाना नहि बनते रहे आइ जाकर टांग तोड़ देबै जे हेतै से देखल जेतै ग जाइ छियै भूख तऽ बड़ी जोरसँ लगल है हमरो ए के को भाभी ए भाभी बगने भेलै भनसा एते चिचिया का जरूरत तो छला है हैं अभी तक आगे भनसा न भेला भाभी बात बन गेल छै बुझलियै हाँ। खाया पसबो ला देरी छै रुकू ना त कते अति चिचिया तेरी कहते का धुआ आते कदी धुआ आए को पता लाने सिखाने हम बता बाप आगे सिखाने या हमरा बहकला जाय छै भाभी

अपने नहीं निक सोचते हमने नहीं निक सोचते तो अपना कथी सोचते अखनी धीपले धीपले पका पका के खिया दै छियै काल्हि नैहरे चलि जेबै हमरो मम्मी फोन करैत रहै जे बड़के या बेटी या चलि जेबै नैहरे चलि जेबै देखै छियै बाप बेटे के बना बना के खियाबै छै आ जखनी हमर लेला पूछलकै जे कतऽ नैहरा चलि गेली तब कहबै तब हमहूँ डायलॉग देबै आ पाहुना कथी समझै छै बाप बेटी दुनू मिल कऽ कि हमरा तोरा कोइ नहि छै स्मार्ट आ हीरो बेसी अथी एकर छै कथी कथी कहू म- मुँह से तऽ एहन बात नहि रहै छै लेकिन कथी कहियै ससुरके बारेमे कथी कहियै लोगो सब जे सुनतै तऽ कहतै ससुरोके बारेमे एना एना बजै छै से कहतै

कते हँ कथी कथी कहै छै नहि कहै छै तऽ अपने सोचिते सोचिते पागल भए जेतै दुनू बात जेतै भनसा तऽ भए गेलै धुनु धोखा धोखा तऽ करलिए भनसा जाइ छियै आब कनि नहा सुना लै छियै तब दुनू बाप बेटीके फोन करि देबै कहबै आउ खाना बनि गेलै से खाय लए आउ जाइ छियै कनि नहा सुना लेबै फ्रेश त्रेश भए जेबै बरगट वाली ए बरगट वाली देख कोई नहीं छै अब कथी कथी पकौने है आ, भाभी आ, बेटी बाती है हाँ बेटी गए कत्ता गए चलिए हो बाबा गूगल से हमरा लास्ट टाइम पेड़ दुखाए तू कतऽ गेल छला

भूख लगल छले पूरा खा गेली आ भाभी भूख लगल छल बड़ी जोर जोर से बुझलियै ओ तो आब भूख कनी लगल। हमरा पेट नहीं छै हैं कनियो रे बचल है हे भगवान हे भगवान केन से देखी बाप बेटी एको तो दाम में नहीं भेल हैं चल चल को भाषा बात अटकालल के कथी खेबै नहीं खेबै हम थारे लगै छै